E amesi ke be ŋkɔ mi mi le ese le emɔa nua, eɖe nye dɔgbedelawo Emmanuel kpe Diama Awudja le miabe e tanya si wosɔ ŋkɔ nɛ be MSD Media Service Diffusion. Ke migava be miayi miabe e nusɔsrɔ̃a dzi. E mide nusɔsrɔ̃a le miabe tanya gã kee nye bena Mawu ƒe ƒomea enye nusrɔ̃ƒe. Mawu ƒe ƒuƒoƒea enye nusrɔ̃ƒe. Eye le nusɔsrɔ̃a mea, mígade ta nya sue aɖe si ke míade ŋugble sue ŋuti alo míaƒo nu ƒo sue ŋuti egbea, ele nyi ƒiƒoɖewo siwo sɔna ƒome me. Pipoɖewo ƒome me be pipoɖewo kple ee eme so ewa ƒe eme sowo eŋuti mi la de ŋugble ku ɖo egbe mia do gbe ɖa. Fofo Mawu nusiawo katã tɔ mi de akpe na wò. Dziƒo kple anyigba wɔla mi do ɖe dzi. Vavã wò enye Mawu. Mawu si ƒo Mawuwo katã ta. agbe na la, akpɔe be egana be agbe gasu mía si ŋdi ya, ye kplɔ mí va do ƒe nyuietɔa bena míagayi dɔa dzi kpli o la, O Mawu ƒe gbɔgbɔ, va sɔ mí sɔ wɔ dɔ. Lé míaƒe ade ne asɔ ƒo nu, eye dzi siwo katã ase nya la, dzra nenebe dziwo ɖo, nenebe susuwo ɖo, Bena woase nya kple gɔmesese nyuitɔ, bena woate ŋu sɔ dee le eme. Gbɔgbɔ kɔkɔe va de megbe na enusɔsrɔ̃a le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Enyɔ mía ayi edzi le ke kɔ me ale si ke Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea gblɔ bena, Esi madzemadzee nye dukɔ le tsrɔ̃ la, ena Yesu ɖo eƒe ha bena woanyi nusrɔ̃ƒe alo fi si ke wokplɔna nu le Elabe ke ŋugbe nunya nasu asi o la, nàkpla nu. Le nukpakpla me la, asidzedze suna ame si, eye ŋku ʋuna na ame, eya amea ekpɔna nu nyuie ɖe ye sɔ dena dɔ wɔwɔ me kple gbedodoɖa kpɔa enu ezɔna nyuie ɖe. Ŋuti ta gaƒoƒo sia me la, miwo miame to se nu kple miabe ŋku kpɔ nu, elabena nu siwo katã miwɔwo la, gbogotɔ yina ɖo YouTube dzi, gamea ate kpɔ mi nyuie ɖe ava se egɔme nyuie ɖe. Yo donc edi mi le egbe la mia ba ƒo ŋkɔ ku lo dzesi alo nɔnɔme si ke ɖe sɔ fiɔ be na ƒomea ena yi ɖo fiƒode dzi alo fiƒodea ge le woaƒe agbe me. Zi ɖe ke dzoɖometɔ yɔna fiƒodea be ahovi gbãdodro. Ahovigbã dodro ge ɖe ƒomea me la, ame sia ame si ke dro ahovi ma gbã alo ta la, agbã mu didi nɔ edzi na be yeagbãe gudugudu alo yeakple dɔme nɛ. Kpɔa egbe la, míayi edzi kpakple dzesi enelia si ke nyi ƒomegbagbã kple esrɔ̃ɖeƒe gbegblẽwo alo esrɔ̃ɖeƒe mamlɛ teƒewo. Enti ta mana gbedasia nye evelia be. Na ƒonuƒo vi ɖe ku ɖe nu si ke nyi ƒomea, ƒome nyuia kple ƒome gbegblẽa ŋuti. Eɔ, akpe kaka. E, ƒomea enye nu si ke Mawu ŋutɔ ɖo anyi bena ƒomea nanɔ ye Mawu ƒe ɖoɖo nu. Eye ƒome ɖe kpekpea edo la nye Mawu be kpɔɖeŋu. Mawu be kpɔɖeŋu kee Ne mila kpɔ le Biblia mea, Mawua enye tɔ, Mawu gba nye gbɔgbɔ, Mawu gba nye vi, eye nene be ta tadodzinu ye Mawu do ƒome bena ƒomea na nye enu ɖeka kee wo la nɔ ɖeka, gɔmesese ɖeka la nɔ woa si, nukpɔkpɔ ɖeka la nɔ woa si, ye wo la dezɔ̃ le susu ɖeka me

Mawu ƒe dzi le ƒome ŋuti. Mawu gblɔ be na yemutati ƒome tsyɔ̃evi o. Yele ku ɖo ƒome ɖekpekpe. Eyata Mawua enye gɔmedokpe na ƒomewo. Eye ke nyi nɛnɛ be Mawue do ƒome sɔ gɔmedokpe, ẽ, eŋutɔ nyi gɔmedokpe na ƒomea, ena bena ewɔe ɖo dodoɖedzi na dɔɖeasi ƒomea amesiame, sigbe ƒome fofo nɛnɛ, ẽ, Ƒome fofo nenia Mawu sɔ dɔ ɖe asi sɔ nɛ ke ku ɖe eŋuti be ela wɔ ẽ ne ba sɔ do Mawu be ŋkɔ ɖe dzi. Eye ƒome dada tsã ela wɔ ebe dɔ ɖe asi eye e viwo tsã ola wɔ woa be dɔ ɖe asi ne woa sɔ de Mawu be ga nyenye ɖe gbɔ. Ta Mawu bena, Mawu dzi so ƒome gbɔ bena ƒomea na nyi ɖeka, na tɔ te ɖo eŋutɔ Mawu be e ɖoɖo dzi Nato te ɖo eŋutɔ ƒe Mawue, eye Mawu be lɔlɔ̃nu dzi ye amesiame ke la wɔ eƒe akpa dzi la, eye tutugbã edo to Mawu. Ye Biblia na mínya bena to ɖoɖo ɖe kpekpea ehena yayra va, eye to madomaɖo ɖe kpekpea ehena to, to dɔndɔn va. Vɔa Mawu ya ebe ɖoɖoe nyi bena ƒomea nanyi yayra be teƒe

Ƒome ke ŋutɔ te ɖo Mawu be ɖoɖo nu o. Ƒome kee ŋu le wɔ Mawu be ɖoɖo dzi o. Ƒome ke ŋu nya be Mawue do ƒome anyi o, eye Mawua ebe lɔlɔ̃nuwo la wɔa wo tsã wo si te le wɔ woa tɔ sigbe leke edzroa wo si te le wɔ woa tɔ le ku ɖo woa ŋutɔ be gɔme sese nua wo si te le wɔ woa tɔ ku ɖo nuke wo le kpɔ nua ƒome ŋua woa ehena pipo ɖe. Fiƒode geɖe vana na ƒomea ŋutɔ, ɖeviawo, eye fiƒode wɔa munye ɖe kpekpe ke ame le nɔ te kpɔ o. Ne míkpɔ kokokoa ƒomea me eve e le. Ƒome ke tɔ te ɖo Mawu be e lɔ e dodo nu. Ƒome ke tɔ ele wɔ Mawu be lɔlɔ nu. Ƒome ke nya bena e gɔmeɖokpea enye Yehowa Mawua, ame si wɔ woa, nene be ƒomea

ye ƒome wa tsã wofiɔna Mawu be nya nyuiɖe ye wosɔ ɖona dɔwɔwɔ me. Ƒome wa ame amenuveve le, sɔsɔ ke le eye ƒome wa ebe dzi trɔna ɖo esrɔ̃a ŋu, ɖeviawo ŋuti. Nene nene ke ƒome wa nyɔnua tsã be dzi trɔna ɖo ŋutsua ŋuti.

Egɔme be na womu le zɔn ɖo Mawu be ɖoɖo a nu o. Womu le wɔ e susu ke ye e susu ke ŋuti ye Mawu do ƒome ɖo be ne ba nye lɔlɔ teƒe, ba nye ŋutifafa teƒe, ne ba nye dzidzɔ teƒe, ne ba nye sɔsɔ ke teƒea, wòle akpɔ be ƒome wawa. Ame ɖeka kpoe exɔ na e gagla le ƒomea me. Ela nu ela nu kpa tsɛ, ela nu de gbe. Ye ame kpɔtɔeɔ ŋgbava nana anyi o, ƒomɛwa Mawu nɔna woatittina o, ƒomɛwa ŋkpɔna Mawu be yayra o, ƒomɛwa ŋkpɔna ŋutifafa o, kloe ƒomɛwa egena dze ƒiƒode me, egɔme be agbo ŋu le woa ŋti.
Enyɔ akpe donc milia ƒoƒo mile ƒoƒo koɖo ƒome gbagban kudo esrɔ ɖeɖe gbegblẽwo. Míekpɔe do dotsido be ƒome siawo la, nu si ke ma míevelia gblɔ la, eva vana eme bena eƒomea mana, eƒomea mana eye nugɔmasemase gena le ƒomea me. Eye ŋugbetɔsrɔ̃ ƒe nyawo la, ame aɖewo lea ŋugbetɔsrɔ̃a eva ɖo ga ɖe me kpɔa wokaka hlẽ, wogbã enuwo kaka kekeŋ. Eye míekpɔe do dotsido bena lɔlɔ̃ alo kadodo ehiã, e, ŋba, ŋba le o. sɔ ye dzi la, ye ne nu siawo le teƒe la, ɖeviwo va suna ayaɖuɖu teƒe nɔlawo eye vevesese kple aɖukududui nɔna ɖevi siawo me. Míaxlẽ enya aɖe le Biblia me, Mose ƒe Agbalẽ ta blaeve vɔ enyi, kpukpui blatɔ̃.
Mose ƒe Agbalẽ atɔ̃lia ta blaeve vɔ enyi, kpukpui blatɔ̃lia. Abia nyɔnu ta, ke ŋutsu bubu agblee. Atu xɔ, ke manɔ eme o. Ade waingble, ke mawɔ eŋudɔ o. Amen. Amen.
Kpa yi dzi ɖeka ke. Abia nyɔnu ta, ke ŋutsu bubu agblee. Atu xɔ, ke manɔ eme o. Ade wɛngble ke mawɔ eŋudɔ o. Amen. Eyɔ
koɖo ƒome ƒome gbegblẽ kple ƒome ma ema ɖo vɛ alo ƒomea papa le edzidzi ƒe mama tsã le teƒe bubu eye ɖeviwo ti eve dome la, nusiɔ ɖe sɔ fia bena le Biblia le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea me la, ɛ, woaɖe sɔ abia nyɔnu ta vɔa Matthew dzi yom ɖo ŋku be ame ɖewo lea, nenema wodza biɔ ta fi ɖa gbea, e, fi ɖa gbe wɔ ɖoɖoa, meme ɖa gbe ɖoa biɔ wa ta la, adzre dza. Ahu enuɔ hunyahunya dzɔ kpɔa, esɔ ɖe ƒe wan ekaka gbaa, kaka zi etɔn. Nenema ma mea la, avi be nya ya nyi nɛ. Ame ɖewo lea, wo ɖe srɔ̃a tso, wo va nɔa suƒe vɔa, e, me, me yi dzi nyuie ɖe o. Vevesese kple aɖokuiɖuɖu ye. Nusiɔ megbe la, fiƒode le wɔ dɔ le ƒomea me. Ame ɖewo lea ale gbegbe bena wowɔ mariage alo wowɔ alɔlele nyuietɔ gbogboɖe ŋutɔ, ɣli ɖi le enua me vɔa ŋutsua evayi do ƒu ne nyɔnu bu le gbɔa dzi eye wosa mɛ. Ŋba dzi dze ʋeʋe kpla ɖokuia na ebe evayi do ƒu ne ame bubu le gbɔa dzi ale gbegbe bena ŋutɔa va le se ŋɖe gɔme o. Ye numekuku me va kpɔe, wova kpɔe do dzɔtsi do bena etoa eɖe sɔ ɖekaɖeka ke amewo. Eye nyi vi ŋkɔgbea, ye nyi vi ŋkɔgbea ɖa. Ɛɛ, fiƒodea ale gbegbe be nyi hamɛfofo le hamɛ me tso la, enu siɔ zẽ gbɔ. Ɛɛ, ne ɖewo ŋ va kpe ɖe ŋtsi oa, ne ŋ kpɔɛ nya la to tɔa ŋtsi do. Etɔa me woe a te yi bla ve fã. Ele gbegbe ele wɔ dɔ le ƒomɔ me. Enyi Kristotɔ ɔ, o la te nyi kplɔla alo kplɔla nyɔnu, kplɔla ŋsu. Vɔa ne me wɔ dɔ so fiƒodea ŋtsi oa, la gblẽ enu le exa na nuɖoku bena, Kplɔla aɖe va gbɔnye kpɔ la, ebu be mele bɔtɔe ɖe ne nyɔnuviwo le yeƒe xaa me o. Ye ŋutɔ eɖo ha vɔ amunɔ bɔtɔe ɖe ne yekudo nyɔnuviwo le xamea me o. Eye va kpɔe do doshi do be me nyɔ fiƒodea dza va edza gblẽ nu sugbɔ le ŋuti. Eye kpata nenema me nua be yadi mɔ ƒe ŋkume. Ŋ, yadi mɔ ele nu sugbɔ le ŋu le ɛ wote nyi Kristotɔ ne me wɔ dɔ so ŋuti oa, ela gbã, ela, ela ŋɔ kpa. Ŋu le ase kpa ena be gbe ale ame ɖewo lea wole gbɔ be wo tsã le Kristo me fia dzi tie. Ɛ nuka ti laba nane ma me nu lo? Nuka ti laba nɔ dze asha le gban dzi aɖe sɔ le gban dzi akpe nyɔnua ave tsi gban dzi ku tɔn aɖe enyɔ ma? Vɔa me nyi be nugbe nya e nyio. Fipo de ahovi gban dze dzi ŋtsi ta nuke ahovi gban dro nɛa ye kpoe la wɔ le anyigban dzi ena be na ne mi dan ku kpɔ anyigba dzi alo le míaƒe duwo me la, srɔ̃gbegbewo sugbɔ. Eye ne míkpɔe do dzesi do bena ɖeviwo le mɔ dzi la, ɖeviwo su tsyɔ̃eviwo, tsyɔ̃eviwo sugbɔ le mɔ dzi alo woatɔ ku woanɔwo le vɔa kea wosu tsyɔ̃evi le mɔwo dzi. Eye ne woyi gakpeawo me la, àkpɔ ɖevi siawo katã le gbogbo le gakpea me. Eɖewo le míaƒe sukulowo, tsitsianyinyi, nufiala minyi Nu si ke míekpɔna le sukuxɔ me edzidzi galo mɔ woa, ne dzi mele asiwòa, la ƒo ƒo ɖeviawo ka dzi be yeawu wo faa. Vɔa me nenema menya ye o. Míva kpɔe dodo tsi do bena wodro agbã madro so aƒeme va suku lae. Ena bena eɖewo lia wozua amenuviawo do go. Eɖewo lia ne woku nu mea, etɔa medze si tɔ o. Eɖewo lia medze si nɔ o. Eɖewo le woa mama gbɔ. Eɖewo le woa tasi gbɔ. Eɖewo le wosɔe da ɖe ame bubu gbɔ kura ye amea zã na wo. Ne míkpɔe do do si dɔ nu siɔ megbe la, eva nana bena fiƒode sia la, egena le ɖeviwo tsã ƒe agbe me. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia kple enu ata blaeve-vɔ-enyi kpukpui blatɔ̃-vɔ-evea.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blaeve-vɔ-enyilia, kpukpui blatɔ̃-vɔ-evelia. Woatsɔ viwò ŋutsuwo kple viwò nyɔnuwo na dukɔ bubuwo. Wò ŋku akpɔe, eye wòanɔ dzrowòm ŋkeke blibo la katã, gake womele wò ŋu, wo, gake womele wò ŋusẽ te o. Amen. Amen. Míagaxlẽ ɖeka ke. Yoo. Woatsɔ viwò ŋutsuwo kple viwò nyɔnuwo na dukɔ bubuwo. Wò ŋku akpɔe, eye wòanɔ dzrowòm ŋkeke blibo la katã, gake womele wò ŋusẽ te o. Amen. Amen.
Míavaxlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blaeve-vɔ-enyi kpukpui blaene-vɔ-ɖekɛ.
Mose ƒe agbalẽ ta atɔ̃lia, ta blaeve-vɔ-enyilia kpukpui blaene-vɔ-ɖekɛlia. Adzi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo, ke womanye tɔ o, elabena woaɖe aboyo wo. Amen. Adzi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo, ke womanye tɔ o, elabena woaɖe aboyo wo. Amen. Amen.
Adzi ŋutsuvi kple nyɔnuviwo, manyi tɔ o. Wodzi via. Wole gbɔɔ vɔa, wo ŋutɔ dɔdasi kini ku ɔ, mete kpɔɛ ji o. Ɖeviɔ ka ahlɛn. Ena be gbea domɛ egbea, ɖeviwo sugbɔ le gbea domɛ gbagba zã. Wo sugbɔ le ablɔwo mɛ, wole asiwo mɛ, wole mɔwo ji. Eɖewo le la, suklu yiyia zu agban na wo. Wova ge dze nuka mɔ mìdza kpɔ wo do jeshi do zã ɖe afia bena ɖevi siɔ la, fiƒode sia la, si ke ne ge ɖe woatsi ɖe woƒe agbe me la, ẽ, ege ɖe woatsɔ agbe ŋuti na Biblia gblɔ bena, Mía tɔgbuiwo alo míaƒe dzilawo ɖu fɔ yi ɖeviwo ƒe nu me va nyrɔ yibɔɔ. Ẽ, eɖe se fia be ɖevi ɖewo gbogbo ɖewo lia, egbe la, wodzi do woa, ẽ, ŋu dze si woatɔ. Ŋu, le aƒea me la, ŋu nya, ŋu nya tɔa le aƒea me o. Sɔ yi edzi la, ɖevi ɖewo le la, ne wogbɔ so sukulu la, woa dzilawo mele o. Dzila ɖo eɖe ɖɔ edɔ me, eɖe yi asi me. Enuwo kpata nana bena ɖevi sɔ la eɖe sɔ fiɔ bena esi ke wo me kpɔ nena me me nu la veve sese enyi na wo. Eɖewo lia wo si etɔ ƒe ma nɔ, eɖewo si vɔa wo nɔ tɔ ƒe o. Ŋu ɖo ŋku bena nyɔnuvi ɖe ŋkɔe ɖe ŋuti ya ebe gakeme le yi be peseea ye dze si etɔ. Gakeme ya yi dodokpɔ. Pɛpɛ sia ye va dzesi etɔ ku ɖo nationalite alo agbalẽ wɔwɔ ake ŋgbe va dzesi etɔ. Ena be sugbɔ egbea nyɔnuvi sia la me sena nuɖe gɔme be na ne wonyi nusu wobe ate gogoea la le aɖoko ʋui me. Esena veve ŋutɔ. Eye sɔ yi edzi la, gbogbotɔ le aku ɖo etɔ manya ƒe nɔ manya ƒe alo tɔa le vɔa tɔa mele oa, ɖe gbogbotɔ gena dzena aɖita ma me. Ŋɖela ɖita mi kpɔ gbea gbagba zã wole ke woɖo ke to wo zã mi nyi dzodzro nyi ɖeka kpui ku ɖe ɖitsu bia wo la no age ɖe ke to nɔ enua so fipo de a so dzilawo kudo dzilawo kple ƒomea gbɔ ge ɖe woƒe agbe me nu si ke wo la wɔ ya ɖe ɖe go be na fipo de a le wɔ dɔ enyi aɖita ma siga, ahamumu, ashawo, gbolo wɔwɔ ku tɔ keke ɖa, enu siɔ nyi fiƒo te kplɔ ɖevi gbogbo ɖewo lo. Eɖewo le la, eva va na ne wokpɔna wo akɔ na sia la, wo va dena ka ve kuna alo wo nuna atike. Ɛɛ atike ɖewo kpɔa a ƒu nu ɖe ŋku be ne woaka asem ɖe na kpɔa ɖevia gbɔ so dɔ mea, dzilawo wo va le to nya ŋuŋue nɛ kpɔa ɖe kpo va sɔ kakla tɔ eŋtɔ ɖokui le adokpata me, ƒuti adokpata me. ye wova kpɔ kuku. Eɖe le ya eva fa simitia kɔ ɖo kɔpo me sɔ nu. Ega le ƒo kugbaɖa kugbaɖa ye wova kplɔe sɔe kɔŋdzi la egã ŋu aɖe. Leke dza nɔ nɔ lo ŋ leke dza nɔ lo. Mi ɖo ŋku be ɖevi ɖe va e mi nɔ kɔ ɖe mea ɖevia ƒe ame adre le si. Ɖevi sia di be ya de ka ve aku ŋ. Ŋu ve tu ĩ lɔ. Eɖe sɔ fia be le ƒomea mea, fiƒo de na yi le ƒomea me ale gbegbe. Eye ɖevi gbogbo ɖewo le a fɔ gba dome fu. Ŋu koɖo lɔlɔ gɔnglɔn sia ŋuti la, wo fɔ gba dome fu. Eɖewo le a wo ve foto ɖo ŋka ti ma pris na alo gaxɔ me koɖo efi koɖo nu gbogbo ŋuti. Sɔ yi dzi la, esia ɖe sɔ fia be ne wodze agbagba le nenema me nɔ ŋuti oa, gasiagame la, amewo fɔ le dzi vi. Ŋ, wole fɔ fu, wole dzi vi, etɔ manya, enɔ manya. Ame ɖewo lia wova le oblige ɖo woatɔ, woanɔ be ŋkɔ na wo. Ŋ, nyi vevesese ne nenema me nyawo. Ŋuti ta eɖe sɔ fia be na ƒomea ƒe dɔdasia meve eme nyuie ɖeo, vɔa ena be egbea la, vevesese

Mawu wɔ ƒome bena kaɖeɖe ne ba nɔ ƒomeawo me. Kaɖeɖe nyuietɔ ne ba nɔ ƒomea me. Ŋusẽ le Mawu si be la hlẽ agbetɔ ɖe anyigbae. A wu agbetɔ ɖe anyigba sigbe le ke wowu na mɔlu kuɖo nuwo. Vɔa Mawu dzi bena agbetɔ ɖe kpekpe ne to ƒome dzi sɔ va anyigba ya dzi. Bena ne ba kpla kaɖeɖe, kaɖeɖe ne ba nɔ eye ku dzilawo dome. Eye ne kaɖeɖe le eƒu dzilawo dome la, ela kpe ɖe ɖevia ŋuti bena, ela te do kaɖeɖe nyuietɔ kuɖo ehlɔawo nɔviawo, ame kewo do peawo la do kaɖeɖe nyuietɔ, kaɖeɖe nyuietɔ la nɔ woa me. Eye gatsɔ yi edzi la, ela te do kaɖeɖe nyuietɔ kuɖo Mawu, ela do kaɖeɖe nyuietɔ kuɖo Mawu. Vɔa ne eva ve eme bena, ƒomea le tsɔ wɔa kaɖeɖe ɖe kpekpe ŋu le e woa dome ɔ, enu le etɔ ku nɔ dome o, kaɖe ɖe mu le ɖeviwo tsã kuɖo woa dzilawo dome la, evi wawa wotsi na asi ne wosi gbana funu ya enɔna gbalo le wobe agbe me. Mawu wɔ agbetɔ bena kaɖe ɖe la mi la nɔ kaɖe ɖe nyuitɔ me ye kuɖo mi le mía dome kuɖo eŋutɔ Mawu. Ɖeviwa mate do kaɖe ɖe nyuitɔ ɖe kpekpe kuɖo Mawu o. Ɖevia mate do kaɖe ɖe nyuitɔ kuɖo ehloawo o.

Kpa eye atsi asi vɔ ye viawo tse agba tsi asi ye la no yie dzi nenea enuwo kpata wonye ƒiƒo ɖe. Ta mi do la dze agbagba be na mia tro asi le ŋti be na ƒomea wa na nɔ Mawu ƒe ɖoɖo nu, na di Mawu, mia di Mawu, ƒome ɖe kpekpe ne di Mawu, ne mi gbe di Mawu kɔa ɖe ƒiƒo ɖe ma ga kpɔ tete o. Atɔlia, ahe dada hiã tame. ayaɖuɖu ŋu, ayaɖuɖu ale gbegbe bena matewui, ame ɖewo lia matewui geɖe woaƒe agbe me la, wonye matewui geɖe geɖe woaƒe agbe me, fiƒode le ŋgbe dome nɛ nene ma enu. Womete le wɔ dɔ, womete wɔna nu ɖe kpekpe o. Míakpɔ míava yi ɖo Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia ta blauevɔ nyi kpukpui wuiadrea. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blave vɔ enyi, kpukpui wui adrelia. Aɖi wò kosi kple wò amawo zeŋ. Amen. Aɖi wò kosi kple wò amawo zeŋ. Amen. Eya va yi dzi ne blave vɔ enyi, kpukpui blave vɔ asiɖekɛa dzi. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia. ta blave vɔ enyi, eƒe kpukpui blave vɔ asiekelia. Eye atsa asi le ŋdɔ, abe alesi ŋkuagbãtɔ tsaa asi le viviti me ene. Wò mɔwo madze edzi na wò o, ke boŋ woasẽ ŋuta le nuwò ɣesiaɣi, eye woada dzo wò, ke xɔnametɔ aɖeke manɔe na wò. Amen. Eye àtsa asi le ŋdɔ, abe alesi ŋkuagbãtɔ tsaa asi le viviti me ene. Wò mɔwo madze edzi na wò o, ke boŋ woasẽŋ ta le nuwò ɣesiaɣi, eye woada adzo wò, ke xɔnameto aɖeke manɔe na wò o. Amen. Amen.
Fiƒode, fiƒode, ahedada. Hiãtame, aya ɖuɖu, eeee mate ŋui, eeee mate ŋui, mate wɔ naneke o, koɖo ahedada kple hiãtame kple aya ɖuɖu la, ena bena ame gbogbo ɖewo le ebe la, wova sɔleme, wova trɔ dzime pɛpɛpɛ vɔa enu shiawo le va woƒe agbe me. Wodo gbe ɖa to miɔ dzi, woti nu dɔn, eeee pastor wo do gbe ɖa le woata. Hamefofo, hamedadɔ, enuwo su kpagbagba zã vɔa la, leke wole va la, nenema ko ba le dzo la, eɖe sɔ fiɔ bena wole ŋtega vɔ la, wole sa glan zã ɖiɔ le gbɔgbɔ me, elabe fiƒoɖia kplɔ wo to emɔ baɖa dzi sukpɔ. Ne mi kpɔe do doshi do la, fiƒode sia la, ewɔna dɔ le ega nyawo go me. Fiƒode sia la, ewɔna dɔ le ga nyawo go me, elabena ne ga le asi wòa, ela te wɔ nu sike ne edzia. Vɔ ne mele asiwò oa, mate wɔ nuɖe wo o. Ena be ame gbogbo ɖewo le egbea la, woɖu fẽ. Ŋ, woɖu fẽ do ame gbogbo ɖewo, woɖu fẽ do ŋga dadzikpɔlawo, woɖu fẽ do woa nɔviwo, woɖu fẽ do woa fofowo, woɖu fẽ do woa tasi Woanyi ne woɖu fe do woame xɔlɔ̃wo ale gbegbe bena, e, woƒe ɖewo lia woƒle nu agbã na kaka eti kɔ, e, woto miɔ dzi agbã na, woto ɖusi dzi agbã na, e, fishi ke wole le dɔa me ŋutɔ tsã la, wole wɔ dɔ le dɔa me pɛpɛpɛ, wole xɔ ga pɛpɛ vɔ la, womete wɔ naneke o. Eɖewo womete ƒle anyigba tsã o. Womete wɔ ɖoɖoɖo ɖeke le woƒe agbe me o. Eɖe sɔ fiɔ bena eganya Ci Biblia gblɔ be ame ɖewo lia ku ɖe nua ŋutia, wosɔ ga kɔ ɖe go ŋɔŋɔ me. Egɔme bena alo woƒe alɔ ŋɔ ale gbegbe bena ga le woa si, wola te wɔ nu ke dze ŋua ɖea, wova zu ahedalawo, wozu hiãkamewo, wozu ayaɖulawo ale gbegbe be woɖu fe ale gbogbo ɖe ŋutɔ ɖo fɛɖutɔwo ega le mɔ ne wova xexea me la, woato na wo me viwo be ne wotɔe nɛ be yemele axea me o. Ɖevia tsã yi ke menya nyasanya ɖe oa, ele be papa ma to nɔ be na yemele axea me o vɔa papa le axea me alo mama le axea me. Woɖu fɛ ɖewo le la ne ne nu ke la fɔfɔ si me wodzo le axea me piam eye zã dome wogbɔna va na. Nu sia anɔ nu sia dzi na ŋkɔ. Ena be ame ɖewo lea ku ɖe womanɔ eme la, wo ŋtatma dziɖegbe be nu sẽa. Yeƒe agbalẽ va woɖa tu fɛ̃ wɔm te tu fɛ̃ woɖe woɖe ka woɖe nua dzo le eme kuɖo etsi tsa ŋti kuɖo enuwo gbata kpata ale gbegbe wo eɖe sɔ fiɔ bena ame siɔ la wo le to kuxi sese ɖe me. Mía hlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔlia eta blave vɔ nyi kplikpli blane vɔ adre sɔ yiɖo blane vɔ blane vɔ nyi.
Mose ƒe agbalẽ atɔlia. Ta blaeve vɔ enyi, kpukpui blatɔ̃ vɔ adre. Ah, ok.
Kpukpui blatɔ̃ vɔ adre mhm. sɔ yi blatɔ̃ vɔ enyilia. Mhm. Eye dukɔ siwo katã dome Yehowa anya wo aɖo la aɖe aɖe ao ɖe nuwò. Woatsɔ wò awɔ lodonya kple alɔmeɖenui. Afã naku geɖe ɖe agble me, ke ʋɛ aɖe ko nàŋe, elabena ʋetsuviwo aɖui avɔ. Amen. Amen. Ɛɛ Biblia be enyagbɔgblɔe wa nyea nye xɔtaflatse. Ko asɔ ɖe sɔ fiɔ bena efɛɖuɖu ŋu amewo da agble. Fiƒodea na bena amewo da agble. Woɖe nukuwo vɔa Woɖu fɛ. Enuɔ me va sɔ afɔ na wo nyuie ɖe o. Ne ŋkpɔɛ do jeshi ɖe ame gbogbo ɖe ku ɖe fɛɖuɖua ŋti le kɔƒewo me kple dugãwo me la, wodzo le dua me dzo yi du bubu me tsã. Enya sike ne lia le fiƒode ƒe dɔwɔnawo ye wa. Mía dze agbagba bena mía se nua gɔme na Biblia ke be nuke le gblɔ la, me nyi nu vie nyi o, avi me nyae nyi, tamesesẽ Ye nyae nye amewo xlɔna, wotana agble, wowɔna dɔ, ŋ, vɔa ŋ, ŋ, mle yi o, mle yi o. Wodze agbame dze tre me, wowɔ ɖeshiaɖe vɔa ŋ, ŋ, mle yi o. Ele esi be wotrɔ le ŋgbe dome ene. Ŋ, ŋ, me, me, me, me, mekpena ɖe agbetɔ ŋuti o. Míasɔ yi edzi la, míekpɔe do dzesi do bena, ɛɛ, Mawu ƒe amenuvevea na be, Ŋu, amesiame ke ne te gogo Mawu la, ẽ, Mawu kpena le eŋuti eye enuwo sɔna nɛ. Kpa, mímaxlẽ kpukpui ya o, gamea lili mí. Míakpɔe le Korintitɔ ƒe agbalẽ evelia, eta blaasiɖekɛ, eta amasiɖekɛ, kpukpuiwoe míenya, vɔa míaxlẽe o, míaŋutɔ míalée le asi eku ɖe wo gamea ŋuti. Korintitɔ ƒe agbalẽ evelia, ta asiekɛlia, eƒe kpukpui enyilia. Ye wa nya ale le asi nya xlẽ nyui ɖe wa nya se nu si ke nudzia gblɔa gɔme. Sɔ yi edzi la, e adelia si ke dzesi ke ne ɖe sɔ fiɔ ne adelia ye nyi be na e mukpɔkpɔ dzesi ma nɔ eme o. Ame ɖewo lea wole anyigba dzi kpo ŋ wole anyigba dzi kpo eye ame ɖewo lea e ŋka taɖoɖu taɖo dzi nu ɖeke mele woa si o. Wole kpo. Eye ne amewo ƒu du nyrɔ dzia, woatsã ƒu yina nyrɔ dzi. Ne amewo ƒu du ɖusi dzi la, amewo tsã, yetsã ƒuna du yina ɖusi dzi. Vɔa nu sia medɔ ame dzi o. Sɔ yi dzi ɖa, míkpɔe do dzesi do bena ame gbogbo ɖewo wole hamea me alo wole xexea me la ta ɖo nu leke ŋutɔ mele woa si o. Nukpɔkpɔ dzesi ɖekpekpe mele woa agbe me o. Míɖo ŋku bena gakpemɛ yi tsutsu ɖewo le. Sɔhɛviwo be dɔ ƒe dela la, ame gbogbo ɖewo wova nenema me nua ne wobiɔ se bena le nuka ŋuti ye wòva tutu ɖo ama yewo menye o vɔ wova. Hm, wo- wole kpo fũu le ye na be ne ame ɖewo wo- womexɔ Mawu meyɔ wo alo womexɔ tutu ɖoa nyuie ɖe o la, wova zuna enuka ma, enubaɖa alo nugblẽga le anyigba dzi. Ena be ame gbogbo ɖewo le la bua be ne wobia wo se bena ɖe nu ka ŋuti ye wole anyigbãtɔ ya dzi ɖo, nu ka ŋuti be Mawu be no va wɔ le anyigba dzi o. Yewo menye o. Wole ko. Hm, wole ko. Ŋu ɖo nukpɔkpɔ dzesi ɖekpekpe mele woa si o. Hm, taɖonu ɖeke ŋutɔ mele woa si o. Hm, ne wokpɔ ga ɖe mɔ la, wola nɔ aɖi towo me alo aɖi towo me lui do da ƒe. Hm, aɖi towo, da me, wutɔ wo ŋutɔ le kpɔ dzidzɔ. Wole kasẽm le nusrɔ̃labia le da nua ku tɔ la, eɖe sɔ fiɔ bena, nenema ma mɛɔ si ke amewo le ku tamɛ le ku lɔ ɔ susu be ne wo sɔ yi miɔ jia ɖe, ŋtɛ la to so mɔ ne wo sɔ va ɖu si jia, ŋtɛ la to so mɔ yewo li ji la wɔ ŋɖe kokokokoko. Woa nya be ecɛ wɔmɖe la, amɔ ɖewo le la, ŋkpɔkpɔ jeshi wa ɖeke mle woa sio, eye taɖo ŋɖe ke ŋtɔ mle woa sio. Eɖe sɔ fiɔ be fiƒode ɖe le wɔ dɔ le woaƒe agbea mɛ. ale gbegbe bena ame siɔ nyi na afɔku ne edukɔa, ame siɔ nyi na afɔku ne kɔƒea, ame siɔ nye afɔku ne ƒomea. Vɔa nusike ne le ŋgbe nɛ nenema nua la, eɖe sɔ fiɔ be fiƒode le le ewɔ adã le teƒetsia. Ɛɛ, mí le ƒonu kpokpu ɖo fiƒode ƒe dɔwɔwɔ ŋuti le ƒome me. Ɛɛ, ke mígblɔ va yia mí bena, Ameawo dzana agbagba woʋlina, woatsɔ le wua vu gakea womete le ke ɖo nu ke wole dzi ŋuti o. Egɔme be wola te, wola te wua vu kaka la ɖo afi ɖea? Ɛɛ, xexea dɔna ŋɖe kokoko ava gblẽ dome na wo alo woava gbagba dzedze wo ŋute kpena ɖo woa ŋuti bena wola ƒoƒu ŋɖe la sɔ wɔ nu ke ŋuti wole wua vu do o. Wa wo hlɔna keŋ gbɔɛ, wo dzana gbagba keŋ gbɔɛ, wo glina keŋ gbɔɛ, vɔ etsɛ wo ŋtɛnŋ dona fi ko le yi o, wo le yi gbeɖe o. Ɛɛ pipo dea be dɔ wɔwɔ de ŋua. Eya de ya ke mi le gblɔ ya. Amɛawo ya wo le, wo ŋdo tadojinu ɖe kpekpe ɖe agbea ŋti o. Wo mu le dze agbagba be yewoa vli tsã o. Wo mu do nukpɔkpɔ deŋgɔ ɖe kpekpe ɖe woabe susu mɛ o. Wo tsã wole kpɔe, ẽ, wole kpɔe ne wofɔa, wole nɔ te kpɔ be, ẽ, ẽ, ŋkekea neva yi zã ne do woa, wo mu do tadoji ŋɖe kpekpe ɖe woaƒe agbea ŋuti o. Wo mu do nukpɔkpɔ deŋgɔ ɖe kpekpe mu le woa si o. Wo mu le dze agba be yewoa vli tsã tete ne yewoa ge ɖe, ẽ, yewo be esɔ me ke la nyɔ woa, wo mu le vli be yewoa ge ɖe eme o. Evɔ Mawu ya, egblɔ bena, Tadodzinu nyuie ye yi do ɖe míaƒe agbe ŋuti, bena mía, mía, bena enuwo nadze edzi na mí, mía, míakpɔ nu le agbɔsɔsɔ me, míasi le agbɔsɔsɔ me, eye míaxa nu le agbɔsɔsɔ me. Tadodzinu nyuietɔ kekeake Mawu ɖo ɖo míaƒe agbe ŋuti. Ebe, e, e, enu dze edzi na ame be tade, tadodzinu ye yi do ɖo míaƒe agbe ŋuti. Evɔa, nenema amewo ya, woŋlɔ be Mawu be taɖodzi nu ko ɖo ɖo a miabe agbea ŋuti yo le nɛnɛ wotsɔ wo le amewo dome. Enuwo kpata enye piƒode ƒe dɔwɔwɔ le ƒomewo me. Ameɖewo bu be o ameawoa nɛnɛ ko wo le ŋua, ŋde le wɔ ahua ku ɖowo, ŋde le le wo va ŋgbe dome, ŋde le ele xlẽ wo ɖo ŋgbe dome, ŋde le ele tu mɔ na wo be woawo ya womate ŋu ge ɖo

Womabɔ nu o, womazi dodoe o, womagblɔ be ne nɔ nɛnɛ o. Egao be Mawu amu wɔ tameɖoɖo ŋua ɖe agbe ŋuti o. Mawu ya wɔ be na ɖe tameɖoɖo ke Mawu wɔ ɖe mía kpata míaƒe agbe ŋuti nye be na mía kpata mía si le agbɔsɔsɔ me la, mía kpata mía enu nadze edzi na mí la, mía kpata mía kpɔ dzidzɔ la, mía kpata mía kpɔ ŋgɔ ɖeɖe.

adrelia fiƒode sia dzesi sia gblɔe bena kluvi me nɔnɔ, kluvi me nɔnɔ, kluvi me nɔnɔ alo kluvi nyenye anyi ana anyi tso vɔ ake la anyi kluvi anyi kluvi na amewo mi kpɔe dodo si do gbe la ame ɖewo nyi kluvi le nukati ma dɔwɔwɔ me ame ɖewo lea nukati ma dziɖe kpɔkpɔ aɖeke mele woa si o, dziɖekpɔkpɔ aɖeke mele woa si o. Wota, ɛɛ, wole anyigba dzi ko. Wozu kluvi. Míkpɔ ɖo ɖeshiɖe be ame ɖewo lia, wowɔ ŋka ɖe tsɔ ne wonɔ ame gbɔ wɔ dɔ. Ŋ, wonɔ ame gbɔ, ame gbɔ wɔ dɔ kpo wonɔ. Wonɔ ame gbɔ gbogbo ɖe ŋutɔ. wɔ dɔ vɔa woŋkpɔ ta ne woa va gbee ɔ. Ŋ. Ame ɖewo le am dzi si woa e wo wɔ dɔ le amewo gbɔ vɔa kea wo me me wo me wɔ ɖoɖo aɖeke le woaƒe agbe me kaka ava tu xɔ alo ava ƒle anyigba. Ekpluvi nyi nye ame kpo wo nɔ. Eye mi kpɔe do doshi do bena Biblia na mia hlẽ kpukpuia e Mose ƒe agbalẽ e atɔ̃lia ta blave vɔ nyi. kpukpui blaene-vɔ-tɔ̃ sɔ yi ɖe blaene-vɔ-ene.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blaeve-vɔ-enyi, kpukpui blaene-vɔ-etɔ̃ va yi ɖe blaene-vɔ-enelia dzi. Amedzro si le dowòme la ŋkɔ ade dzi, ke wò la àyi to gbidzigbidzi. Ado nu na wò, ke wò la, mado nugba ne mado nugba na ne o. At, atrɔ zu ta ke wò la azu asike. Amen. Amen.
Dukɔwo, amewo nye amedzro. Egbea la, ele ze le dukɔ ɖewo me, ele ze le míaƒe aƒewo me, ele ze le míaƒe kɔƒewo me bena amewo la so duta la va la, e, wola kɔta yi dzi eye wola zu gatɔ.

anyɔ ba hadze elabe eɖotɔ tete le edzi o. Nusia ɖe sɔ fia bena ewɔ si ke nele nusiawo me la, eɖe sɔ fia bena wole fi bɔbɔe ɖe te. Amewo egɔme me didi wo gblɔna bena aƒevi mekplɔna nyi o. Lododo ɖe gblɔna ema be aƒevi mekplɔna nyi o. Vɔa eke va ɖo ga ɖe mea, eva ɖo kɔa gbɔa, edi yeakplɔ nyia vɔa mete va yi edzi o. Fiƒode gã ɖe le. dɔ le teƒe sia la, míaha ŋutoto bena enu sia nu si ke wòle wɔ eye wòle ɖe ŋugbe la eye mele kpɔm kpɔ gbedodoɖee o la, eɖe sɔ fia bena fiƒode le le wɔa dɔ le funu alo ahoʋiʋli ƒe agbɔdɔdrɔ̃ alo kpẽ sẽ ɖe kplɔ wò do. Ɛ̃, ne míasɔ wɔ enua, míle kpɔm kpɔ ku ɖo fiƒode ŋuti. Sigbe ɖe ke míle gblɔa, ƒome ɖewo ke. Kapla e wonyi na kluvi na ƒome ɖewo. Wa kluvi kpo wonyi le ƒome ɖe e woabe ƒomea me. Ese pe le woabe ŋɖe kpekpe ŋti wo ma teŋ wɔa ŋu kaka la yi ŋgɔ o. Wa wo kpa wo kpɔ wo kpasa na ame ɖoe. Wa wo ya wo do na asi ɖo ɖa wo na na wo kpoe. Wa wo tsã wo ma teŋ wɔ kaka la kpɔ ŋɖe la na ame o. Sigbe leke Mawu be nya le gblɔ nɛnɛ. Wa wo ya wo ma teŋ nyi ta o.

Mia me se pe mate nɔ mia be nyo na me kaka sɔ yo. Mia tsɔ mi do la to le nene be ekluvi nye nya me. Mia tsa mi la dzi mi la bi brevie be na mia tsa mia nyi ta mi ma nya si ke o. Mi la bi brevie be na mia tsa mia do asi ɖo ɖa mia na me wo. Mia na mia ga na le agbɔsɔsɔ me. Egɔme be ma mia ƒe Mawua etsi kpɔkpɔ ƒe Mawue be nyi, nɔa me si ƒe Mawue be nyi, enuwo kpata sue si Ye nene be Mawu anye mía tsã mía tɔa. Ne mí le tsɔtsi mea, aleke mí mía tsã mí do la vli bena mí la tɔ le pipo de ŋua te? Mu nye Mawu be nu do anyi yio. Mí la vli, mí la vli mía tɔ le pipo de ŋua te. Mía ge ɖe Mawu be e ŋgbe dodoa dzi ke nye yayra, agbɔsɔsɔ, ŋgɔ yiyi, eta nyenye. Mía tsã mía na lo le le agbɔsɔsɔ me ne mía sɔ ɖi Mawu. Enyɔ gamea lili mí be kɔa mía do gbe ɖa. Anga do gbe ɖa ne asakpa mi.
Yi de akpe na mi. Nyame ko kpata kpasa mi ɖoa. Ɛɛ, mi nya be na mi le se efi ye bua, gbɔgbɔ kɔkɔe ya ele ye be dɔ dji. Ta mi biɔ be Mawu be gbɔgbɔ ne gba yi edji ne ku ne ku nya me bena neklãe ɖe miaƒe dzo, miaƒe susu me, bena miase ŋɖe gɔme, bena mi magbanɔ nene o la, tɔtrɔ la va, gɔyi la va. Papa, le Yesu Kristo be ŋkɔ me, Ewò Nya ye mi va gblɔ ta. Mi sɔ dzi siwo se Nya ɖe asiwo me, esusuwo, luʋɔ siwo se Nya ɖe asiwo me, bena wò kekeli nege ɖe woame, wò ŋusẽ nege ɖe woƒe agbe me, bena woanye ame ko la si te, ye wo la ʋli woa ɖokui ta, woa ʋli woabe ƒomewo ta, be woawoe ƒomea maganye kpi ƒo ɖe ebe ƒome o, woa ŋutɔ ƒe aƒe maganye kpi ƒo ɖe ebe aƒe o, Gake wo la ge ɖe woaƒe yayra me, wo la ge ɖe woaƒe ŋgɔgbeɖeɖe me, wo la ge ɖe woaƒe tanyenye me, wo la ge ɖe woaƒe agbɔsɔsɔ me. Esia nye ŋugbe si wodo na mí ta. Kpe ɖe mía ŋuti bena míekpɔe me vava le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen.
Amen. Mawu neyra mi loo. Ye mɔ nenɔ kpakpli mi.